Humannan, nos democracia y libertad ta bou di menasa. Si no keda tuma nos tur hasi bejin cu kenepa, caminda gobierno ta sluip kita nos derechonan di libertad cu e ley di excepcion conoci como Landsverordening. Alavez nan kier obliga nos tuma vacuna venenoso controversial den nos curpa ku por tin efekto desastroso bida largu. Ta na unda nos ta bai, ta basta sanger i bida tula, buchifil i bajan karpata a sakrifiká pa awe gobièrnu kier bisti nos laso na karganta i apargata pa sigui eksklavisá nos. Ouksilio! Ouksilio! Nos a drama sanger i bida humano pa liberá nos próhimo di e hororoso kondishonnan inhumano di sklavitut, pa boso por disfrutá di libertat ku nos tur tin derecho di dje. Mi ta opservá kon boso no ta paga tinu ku lokual ta desaroyando den pleno lus di dia. Boso ta akseptá leinan di trèhto formulá pa polítikonan sin buska drechi di e konsekuensia pa ku libertat humano. Habri boso wowo i tuma nota ku govièrnu ta introdusí eksklavitud moderno pa medio di leinan ku ta kontra di tantu libertat físiko i ekspreshon. Niki pa gobièrnu. Mi ku mi rumannan a sufri basta i ami no ta abandoná mi kousa di libertat. Konhuntamente nos mester resistí diktatura. Union ta forsa! Boso kada unu perkurá di lesa e bendita lei di eksepshon pa bo por ekspresá bo opinion firme. Ministernan tin set pa poder i maneho di nos tur. Mas poder boso duna nan, mas nan sigui ultrahá nos. te ora nan saka nos koro koro. Nan a menasá nos ku forsa militar pa bo ta no sigui tur regla pa eksorbitante ku nan ta, paga tino den artíkulo ocho di e Landsbesluit. Mira aki, Noord-Korea ta mihó ku nos e ora ei. Nan ta adicto na poder. Haci boso deber di ciudadano y educa boso mes riba cada ley cu nan ke introduci, cora cu un pueblo bon informa por opina. E cos di mas alarmante ta cu e ambtenaran tin derecho di para bo riba caye y revisa bo telefon celular, interoga bo den bo cas, tuma turba documentonan, bay cu turba cosnan. Si tin algu ku no ta agradá nan, ba ku e awa. Artíkulo nuebe menshona privasidat ta bai den su muskont pa gatinu. Anto esei ta nada di val. Pa koroná obra, den artíkulo dies tin skibí ku nos no tin derechi di ekspresá sentimientu. Nos no tin derechi di bisa loke nos ta pensa. Nos no tin derechi di duna nos opinion. Si nos hasié, tambe nos a ku e awa. ta bai bira pió ku kualke diktatura ku ta eksistí na mundu. Nos no tin derechi di tin krítika riba e gobernantenan tampoko. Imaginá bo, no ta Kòrsou mas, sino Kubasou! Nos no tin derechi di protestá mas òf tene manifestashon di nos malkontentu. Lesa esei tambe den artíkulo di esun. Anto nos gobernantenan ta firma e akuerdo aki. Esaki ta kulminashon di esklavitut i nos ta bolbe bira katibu. Habri bo wòshonnan. Ora gobièrnu mishi ku boso pago, boso ta protestá na grandi den fòrti i kima punda. Pero ora ta toka boso libertat, boso ta muda. Ta katibu boso ke bolbe bira? Paga tinu, rumannan. Wak bon kiko tin skibi den artíkulo binti i dos. Nan por drenta bo kas manenan ke, hasi i deshasí di bo manenan ke. Bo sa tin cu cuminsa paga tino, lanta fo'i soño y laga floera. Tuma na cuenta kico ta pasando. Mi no ta comprende con niun jurnalista a puntra gobernantenan preguntanan critico pa educa pueblo. Ta tempo pa boso tur nota cu gobernantenan ta uza un bendita pandemia cu finalmente lo evapora pa activa leynan cu ta kita tur nos libertad y exclavisa nos tur como catibu.